Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nekusangana kwataita zuva ranhasi. Mwari vane nyasha dzake huru. Ah, tiri kuenda paepisode 2 paseries ratakatanga in the power and spirit of Elijah. I believe this is a very important um, subject to discuss now. patakapedzisira kusangana takaita um, a good comparison um, between um, John, John the Baptist and Elijah. Then the reason was kuti tigone kuziva basa ra end time Elijah sevanhu vari kurarama in the last days we must know kuti basa rakaitwa naEria wokutanga nderipi basa rakaitwa naJohn the Baptist the second Elijah nderipi kana tikatora mabasa, mabasa mairi iyayo tikamabatanidza then we have um, a complete picture of the final elijah now patakanga tichiita a comparison takaona kuti every time panouya eriya panyika pane pasimuka mweya mitatu mweya mitatu iyi inenge yatanga kunetsa ichitsautsa vanhu both in the world and in the church. For example, in the days of Elijah, Old Testament, kwakuve naAhab, Jezebel, nevaprofita venhema vabhari 850 false prophets ukaverenga first kings chapter 18 inotaura kuti 850 maprofits aya 400 vacho vakanga vachigara mubani vaine tsvimbo dzekunamata nadzo vari mumapani like what we see today kaendawo mumapani unonoona vaprofita variko vaine tsvimbo another 450 vanonzi vaigara vachishandira mutemple vachidya najezebel vachitaura vhangeri rechikafu if you come today now another group of prophets are in temples preaching the prosperity gospel vhangeri rechikafu vhangeri redumbu kureva kuti nemamazwi history is repeating itself so it's important that we check every time saka pakaita ahab jezebel nemafalse prophets elijah was raised to rebuke this spirit patime inouyawo john the baptist munew testament tinoonawo kuti john the baptist um, akanga achinetsana naherodi herodicious nasalomo kana ukatarisa ipapo a false prophet ndisalomo because ndiye ari kutumwa naherodicious and herodicious ari kumanupulator herod like what jezebel was doing to ab manupulating his mind tichawana nguva today yekustudy the character of ab the character of jezebel then our episode imwe ichazouya tichazotarisawo character yemafalse prophets akanga achioneka time yaelija wokuold testament

Elijah will come and confront these three spirits in the book of Revelation. Shato, Chikara, and Mporfta Enema. As we see being alluded in Revelation 12, Revelation, Revelation 13, and also Revelation 16. Ichi ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva muromo weshato wechikara nemuporofita wenhema. so this is a very very important detail i want us kuti tizonge tichitarisa zvinhu zvichizvikombeya but today let's go back old testament tinotarisa vanhu two vari very important ahab najezebel now patinotarisa nyaya yaahabhu ahabhu munyaya yedu represents leadership uh, nekuti ndiye anonzi akanga achitungamirira israel panguva iyi ndiye akanga achipinza chechi pasamaria ndiye akanga ari mukuru wezvekunamata he represents leadership pazvekunamata ndiye ari kudriver is the driving force of the religion of israel ndiye anofanira kuratidza vanhu vanofamba sei but weare going to see kuti he was a weak king He compromised in many things. Um, as you see, Ab anga aine weak character. Baba vake vainzi Omri. Um, then Omri eh, akanga apinda mucivil war yakanga yaitika panguva iyoyo uh, ah, sezvatinopiwa nebhuku ra First Kings chapter 16 pandora timboverenga baba wake Omri ndo vakanga vatenga gomo pa, pa Samaria. Let's read that information. inoka pana first kings 16 vese 23 uh, panapa inotiyo negore ramakumi matatu nerimwe asa mambo wajuda e, asa ari mambo wajuda omri akatanga kubata ushe hwaisrael because patiri kudzidza nawo israel yanga yadivida into two nations pane vakanga vachirarama vari kwajuda the two tribes and the other ten tribes yanga ichirarama iri kusamaria um, ndo iri kupiwa zita rekuti israel Saka Asa ndiye mambo kwaJudha, but Omri akanga achibata ushe kwaIsraeri. Akabata makore ane gumi namaviri, akabata ushe paTizra makore matatu. Vhesi namba 24 akatenga gomo reSamaria kuna Shemeri namatarenda maviri esirivha akavaka pagomo akatumidza zita regomo raakavaka samaria akatevedzera zita rashemeri mwene wegomo very important detail as you can see kuti mukomana uyu sezvinoita vanhu mazuva ano vanogona kutumidza makomo eh, dzimba dzavavaka eh, depending nemunhu wawatengera like what happened in america america was named by vasco da gama uh, by christopher columbus after uh, his fellow man uh, waanga ainaye ainzi amerigo so ndobva this land because tina america takuita america so pana pa omri ndo zvaakaita vhesi 25 inoti asi omri wakaita zvakaipa pamberi pajehovha kupfuura vose vakamutangira ah, pakuita zvakaipa kune vanhu vakadaro vekuti vanoita number one kuti madzibaba ava haana kumbofamba neipapo Ivo vanoti tichawedzera. Vhesi 26 inoti nokuti wakafamba nenzira yose yaJerobhoamu mwanakomana waNebati nomuzvivi zvaakatadzisa Israeri nazvo uye akanga asingangoite zvivi zvaaitadzisa iye bedzi but now he had much influence kuti Israeri yakatanga kuteera ichitadzawo saye. vakamutsa shungu dzajehovha mwari waisraeri nezvinhu zvavo zvaasvisira maturo but you're going to see kuti spirit yaomri because anga ari munhu akaipa yakatapukira kumwana wake abu anova ndiye vatofanira kuona panapa mumwe munyori anonzi ellen white mubhuku ronzi pk patriarchs and prophets chapter yakanzi the national apostasy inotaura kuti abu anga apamusoro kurasa Israel and there was chaos everywhere national apostates Israel yanga yakatanga kuappreciate other gods mwari waBhaari Asheroti ndovana vamwari vakanga vachinamatwa nemaisraelites but now you see kuti these abominations dzaitwa nemaisraelites vanga vasingadi kuti remove the name of jehovah they wanted to mix the name of jehovah and the other gods mwari kana tichimunamata anofanira kunamatwa mumweya nemuzvokwadi we don't mix the name jehovha with the other names of other gods kusanganisa mazai nederere mundiro imwe chete uchipwanyira e, kubika kwacho kunobva kwava e, nemumwe muono usina kujairika so now ngatitarisei kuti ahabhu zvii zvaakatanga kuita ndiye leadership ndiye anofanira kutungamira israel now chechi iri kupindwa pasamaria you're going to see also kuti panguva yekutonga ahabhu ah, kwajuda kwava kwaana mambo anonzi jehoshafati you're going to see kuti ahabhu anonzi was a driving force yekusimudzira vamwari venhema pakati paisrael he had a talent to push false gods false gods pakati paisrael zvekuti even music yakachinja vakapaza aritari dzamwari vakatanga kuvaka aritari dzevamwe vamwari but aipinza chechi pasamaria zvekuti ukaverenga zvinonzi vanhu vazhinji vanga vakutotiza kwajudha vachiti handi tinopinda chechi pasamaria iri kunaka iri kutapira but chechi yaipindwa pasamaria yakanga ichipoka nemavalues aidiwa namwari weare seeing that today kure vanhu vari driving force kupromota ifalse religion havabvise the name jehovha vanoti chingwa ndechedu don't worry pabread chatinoda bedzi kungodanwa nezita rako we need your name Bo sometimes you're going to see kuti zita rekuti Jesu rogona kushandiswa as a brand name. Even matsotsi anoda kubira vanhu they can use the name Jesus to deceive. But ngata se Ahabu chivi chake chekutanga chaakaita 1 King 16 verse 13 inoti Ahabu mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha akakunda vese vakamutangira. Baba vake vakanzi vakakundwa vakamutangira but uyu auya after his father akakunda vese namudhara wake akamurova ah! mukomana anga akaoma ye vhesi inoenda mberi pavhesi 3 wanoti chaa chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvii zvajerobha mwanakomana wanebat ndozvakaitawo futi baba wake izvi asi akawana jezebel mukunda waedbari mambo wazidoni akandoshumira bhaari akanamata kwaari the first thing that we see on ahab ahab was a terrible man because chekutanga chaakaita ahab anonzi akanowana jezebel jezebel she's not an israelite jezebel mukunda waedba the king of sidonians she's a princess to other nation kumusha kwavo vanonamata vamwe vamwari then abva mukuziva kwake kuti mwari anoti do not be unequally yoked with an unbeliever musasungwa pajoko pamwe chete nevasingatendi iye achitarisa vanhu vakanga vachipinda chechi pasamaria akati muchechi hamuna vasikana the first scene of ab iintermarriage munhu waunoroora ane zvaanoreva muupenyu hwekunamata saka vhesi inenge ichitaura na proverbs kuti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki asi mukadzi akanaka anobva kuna mwari

saka abva ah, akatanga kuita zvinhu izvi kureva kuti mweya umwe watichaona mazuva ekupedzisira mweya wekuita maintermarriages and enever intermarriages are implemented by vana vamwari then we know kuti the judgments of god are following next bhaibheri rinotaura mubhuku ragenesis genesis chapter 6 inotaura zvinoti kuti vanhu vakati votanga kuwanda panyika from verse 1 vanakomana vavanhu vanasikana vanakomana vavanhu vachiberekerwa vakunda vanakomana vamwari vakaona kuti vakundwa vanhu vakava vakanaka vakazvisarudzirawo vakada pakati pavo kuti vavakadzi vavo bhaibheri rinobva rati ipapo mumwe jehovha mwari akati mweya wangu haungaramba uchigara munhu zvaari wenyama ake makore anda akumupai 120 years iam going to destroy mankind ende vhesi rinoenda mberi yoti panguva iyo kufunga kwewanhu ndangaro dzekufunga kwavo dzaa dzakaipa nguva dzose chirungu chinoti the mind of man was continuously evil because of intermarriages the name jehovah was not respected saka nawo mweya wakaiswa naahabhu pakati paisraeri kuti roora waunoda unobvunzwa nani usatsvaga mweya unonzi ndakaverenga rimwe bhuku rinonzi pastoral ministry rinotaura imwe quotation inoti the greatest case that a minister could have is to marry an unsanctified wife kuroora mukadzi asiri sanctified

wanoparidza shoko pastors vakadzi vavo unoona vazhinji vacho voti vane mweya wajezebel the spirit of jezebel in them dressing yacho ndijezebel chaona kuti jezebel was fascinated nenyaya yedress obsessed nekuchena chaverenga vhesi iyoyo you see vakadzi vemaelders vanofanira kunge vachiita minister to local churches ndo vari pamberi nekushama nekusagona kupfeka saka kana chechi ikanga yakuita mweya uyu zvichionekwa zvichiitika elijah must come to rebuke those spirits so that the church can be prepared for a great work iri pamberi pavo so it was uh, actually um, something else that we see inotaura zvimwe zvakaitwa naahabhu ukaverenga vhesi 32 inoti akavakira bhaari aritari mumba yabhaari akaivaka pasamariya paipindwa chechi ipa pakati taakuvaka out of bow here chechi inofanira kunge ichiita uphold the name of jehovha inonzi yakadedzwa kuti ive separated with the world inonzi yakadedzwa from darkness into this marvelous light yachinja zvese vakatanga kuvaka maalta vaprofita venhema vakapinda you know jezebel akapinda muchechi akasvika akaona vanhu vachiimba nziyo e, pachinzi chaimbirwa first song apo jesu anouya kuga jezebel akagara saka chapiwa second song negroup second song group rikauya ishe wedu achaburuka nekudanidzira nezvire mtumwa mukuru vanhu vakati amen jezebe vakagara because iye munhu wenyama romans 8 vese 7 inoti vese vari munyama havagoni kufadza mwari akati matopedza hapana kana ngoma hosho hapana kana gitare hapana kana kutamba matopedza kwabva adzokera kumusha kwavo unotora 850 prophets of bow zvikanzi yaitipinza chechi pasamaria pakaneta hapasi kupisa ba saka the next thing apo jesu yayanga apo jesu haleluya waporofita wabhari ukaverenga first kings 18 inotaura kuti eriya pavakavaka aritari dzavo vaporofita wabhari zvinonzi vaitamba vachipembera pamberi pearitari dzavo dancing eating and drinking wachidya wachiguta chikafu kana wazvimbirwa ndozvaunoita the another subject for another day so now um, uchaona um, kuti uh, this first scene of ab ab intermarriage and now this thing have killed even the church of today because young people now havachaita respect um, nyaya dzekuroorana munhu angotora kwaanoda saka we are in uh, great trouble now so time yakafamba and what we see um, also ahab anga ari a murderer anga ari mhondi anga ari mutungamiriri wechechi but iri mhondi achiuraya vakauraya nabhoti mujezeri asina mhosva yaakapara yakuendisiwo so kuti ahab anga ine mweya wekukohwa paasina kurima Nabot aimirira the name of Jehovah, aimira in principle. Uyo ari leadership, he destroyed. Kusada kunzwa munhu anomirira zita raMwari and the principle of God. Ahab was a destroyer. Ahab also aikowa pasina kurima. Ahab also aipretender. sekuti anoda mwari yaasingadi ahabhu futi aida vaparidzi vanoparidza zvinofadza nzeve dzake aiti kana munhu akamira avanaa papupiti ngaaparidze zvatinoda kunzwa isu ngatimbotarisei akaundi yekuti ishuwa here ande pana first kings 22 vese 3 timboona mamacaracters aahabhu first kings 22 vese 3 inoti ipapo mambo waisraeri akati kuvaranda vake munoziva here kuti ramoti giriadhi nderedu ah, mwana ramount giread reya ndakangogara zvangu but unoziva kuti ndeedu ka ramount giread asi isi tigere hedu kutinyerere zvedu pano tisingaritore kuna mambo wesiriya ramount giread nderedu comrades saka jehoshafati akanga aripo vese number four eh, inoti ah, akati kuna jehoshafati Uchaenda neni kundorwa here paRamoti Giriadhi? Joshafati akati kuna mambo waIsraeri, Ini ndakaita sewe, navanhu vangu ndivo vanhu vako, namabhiza angu mabhiza ako. Ndaatokuperekedza. But Rui aiti hamuende kunorwa musina kubvunza Mwari. Ndiwo wanga wari mutemo. Joshafati anga abva kwaJudha kwaipindwa kuchinamatwa Mwari wechokwadi. Joshafati akati kuna mambo waIsraeri, vhesi 5, Ndombobvunzako shoko raJehovha nhasi. Kanzi wadii wabvunza Mwari tisati taenda? zvino mambo waisraeri ve 6 akaunganidza vaprofita akati aiwa hazvinetse uyai vakuvala kwakutora vaprofita vake venhema vanenge varume vaiva mazana mana 400 akati kwavari ndiende here kunorwa ramot giriadhi kaondorega ivo vakati enda nekuti ishe ucharisa maoko amambo endai go with peace ravo dhiki rati nderenyu mwari uchariisa mumaoko ako jehoshafati aiziva zita ramwari akabva kwajudha akatarisa varume ava akakava akati haa vese inoti asi jehoshafati hakuna mumwe muprofita wajehovha pano timubvunzere because jehoshafati aiziva zvakaita muprofita wamwari paakaona vaprofita vadressing yavo language yavo appearance yavo akati hakuna here mumwe muprofita wamwari wauinaye timubvunze futi ticombare the word of these prophets chinzwa vhesi 8 manje mama waisraeri akati kuna jehoshafati mumwe murume ariko mumwe murume uchiko mikaya mwanakomana waimra

kanzi there is a prophet of jehovah in this land muprofita wamwari aripo ndinomuziva asi handina kumudeedza pano because i hate the prophet the reason is the prophet haaprofite zvakanaka pamusoro pangu imagine asi zvakaipa ndoda kuti munhu akamira papulpiti ataure zvatinoda kunzwa ndoda ava because vatoti tikotaura vaconfirma kuti ramodhigiri ati nderedu uyu tikamudeedza anodira mvura anozi kuti music yachaiti anozi kuti mapfekera makaita hasiriwo tiri kuda anosvikotaura kuti no god believes in your dreams ndomaridzeke it shall be well in the name of jehovah mikaya akauya anodira mvura saka handisina kumudeedza but jehoshafati akapesista akati no let's call the man of god toda vanhu vakaita sajehovha vanoramba vachipesista even mabhodhi kuti achimudeedza yangouya tingonzwa shoko ramwari now da kuti uone kuti it was now a dilemma also in the whole kingdom of israel even nhume yakaenda kunodeedza mikaya yairatidza kuti yanga iri biased pakutaura kwayo ngatimboverenge first kings 22 vese 13 inoti zvino nhume yakanga yanodana mikaya because mikaya akanzi ngaachingodeedzwa tinzwe yakataura kwaari kati tarira mashoko avaprofita ari kubvumirana vachitaura zvakanaka kuna mambo zvino ndinokumbira kuti shoko renyu rive seshoko reumwe wavo mutaurowo zvakanaka saka ndiri kubvawo good news dziriko ndedzekuti mambo haana kana ari kumushora pazvese zvaari kuita wanhu wese wataura kunyange akashama hake asina kupfeka wanhu wati zvine basa rei hapana kana amutsiura wanhu wese vari kuti mambo munhu akanaka ndiri kukumbirawo kuti kana imaina maamuchina kudedzwa because mune mamuromo munotaurisa wakubvunzwa mhari dzokuvhesti muda kuparidzei nhasi mungavhiringa sangano sangano rida kunzwa zvakanaka but i love mikaya in this story verse 14 now becomes powerful ipa mikaya akati najehovha mupenyu haleluya izvo zvinorehwa najehovha kwandiri ndizvo zvandichataura handina rimwe shoko randingakuudzai comrades kana mandinyorera tsamba mandidedza the word of jehovha ndo randichataura there is nothing else we need now men like mikaya who stand for the truth even if the heaven falls ndinotaura zvandaudzwa najehovha kwete zvaunda kunzwa iwewe Mwari zvaandituma ndo zvandichataura. This was a powerful statement. Mikaya akasvikawo zveshuwa ino when you proceed with the story akasvika akati haa homa abva atengesa Israel abva atengesa Israel ndaona Israel yese yakaita semakwai asina mfudzi endai kumba Pana Ramoti Gireadhi ramuri kutaura. Ndakaona Jehovha agere pachigaro. Jehovha ndakamunzwa achiti, ndiani angaenda kunonyengera Ahabhu anourayiwa Ramoti Gireadhi? Zvikanzi ritori gemu rekuti unofanira kunofa kuRamoti Gireadhi, imwe mweya ukati, imwe mweya ukati. ndikazoona kuti mweya wakamira ukanomira pamberi pajehovha wakati ini ndichanonyengera abo anofa kuramoti giriadi jehovha akati kwauri neiko zvikanzi tarira ndichanova mweya wenhema mumuromo waporofita vake vose zvikanzi saka jehovha akatendera mweya wenhema muvaporofita vese vari kukunyepera you're going to be killed paramoti giriadi achingotaura statement iroro mika yakabimbiwa mbama zvikanza kutaura yekuti chii You know, sometimes when you stand for the truth, it calls even for your life. Saka vakanga wanikwa mubhuku razvakazarwa vakunda, vanonzi vakakunda shato neropa regwana neshoko rokupupura kwavo, havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Mbama arova mbama akokwa nani? Ndiani akoka murume uyu? zvikanzi muise pajerusarema mupe mvura shoma mupe mvura shoma nechingwa chishoma kusvikira ndichidzoka ill come back mikaya ndobuda kana mikaya hunge uchinge wadzoka ikoko hunge uchinge wadzoka ikoko ahabha akagara pasi najehoshafati akati wanzwa zvataurwa nemuprofita wamwari so now zvatoita panapa zvatava kuita ngatichinjanei iwe kana tava kuenda kuhondo chipfeka samambo Jehoshafati, ini chapfeka semurwi eh, kwetise disguise because harina kuurayiwa ndimambo ndikapinda semurwi handichaoneki vasiria vakagara pasi vakati kana taenda kuhondo ahabhu kana asina kufa hondo haina kupera saka uchiverenga unofunga kuti inozopera ichiti zvino wasiria vakabata ahabhu no inotaura kuti vapinda mubattlefield vari kurovana muhondo jehoshafati anga ari pangoro yamambo akapfeka samambo vasiriya vakanzi presha pangoro yamambo jehoshafati akarangarira shoko remuprofita akati ndikafira mahara pano handisi ndinofanira kufa akakumura mambo wenguo dzamambo akatiza wasiriya vakati ahaba asi mbwende atize mutsvagei pane paari saka unofunga kuti akabatwa newasiriya no ino zvino pakati pehondo paiva nemumwe murume akanga aripo murume uyu akanga aine museve wake akaudhonza asikashumbe kunanga hake chinhu museve uchibuda wakabuda kutete muzita remukomana uyu pane zita rajehovha muse unonzi wakatanga kufamba from that moment ukatanga kuti pamusoi pakati pehondo ndinotsvaga wapo muse waifamba uchipinda nemateya vanhu apo uri papi muse waifamba uchipfuura nuzvuro zvevanhu apo uri papi apo anonzi anga akapfeka yebrest plate yaisiya guvhu panzee museve unonzi wakanonaka straight pakuvhura abo ropa rake rikadzutuka vakamutora vakamukanda mungoro vakatanga kutiza naye vakatiza naye vakanosvikira naye paigezera pfambi akafira ipapo ropa rake rikadyiwa nembwa he died like a fool i want to tell you today kana satani akada kukurova ukanamata at least mwari anokutumira e, mutumwa anokurwira nekuti mutumwa wajehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira but kana amwari akukurwisa even satani amire ipapo inovenga bhuku rinonzi patriarchs and prophets rinotaura kuti pakanaya mvura yanowa even the devil himself feared for his life satani kana mwari atsamwa jeremiya 1010 inoti pasi panotiza you cannot fight with god your arms are too short you cannot i have died like a fool Paigezera pfambi zvakataurwa naEriya ropa rake rikananzvwa nembwa. It's out. But now Ahabu zvinhu zvese zvaaita izvi ainyengerwa naJezebel mukadzi waanga arora mumba. Let's read 1 Kings 21 verse 25. Inoti asi hakuna munhu akafanana Ahabu akazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha achikurudzirwa najezebel mukadzi wake ahab sold himself to this unsanctified woman a worldly woman in church mukadzi asina kukura achiziva kuti jehovha anonamatwa sei aiswa pakati paisrael and vana jezebel vawanda i want to tell you if youare not careful because of this woman you're going to perish some of us here tatoruza maprinciples nekuda kwavanhu vatakaroora hakuna munhu akafanira apo akazvitengesa vhesi 26 inotaura kuti because anga azvitengesa uh, first kings 21 vhesi 26 inoti kudii panapa inotaura kuti akaita zvinonyangadza kwazvo nokuti akatevera zvifananidzo netsika dzose dzavaamori ivo vakanga vadzingwa najehovha pamberi pavana vaisraeri saka you can see with that verse kuti now ahabhu zvaakaita anonzi akatevera zvifananidzo netsika dzose dzemaamorites vakanga vadzingwa najehovha pamberi pavana vaisraeri saka vainotora zvinhu zvarambwa namwari vachiuya nazvo futi pakati paisraeri achirasisa israel because israel inenge ichiti pastor vataura elder vataura evangelist vataura

Zvinodiwa na Jezebel, character yake yaingoitwa molded like what Herod did patichamudzidza aina Herodias. His selfish nature was incapable of uh, participating in the mercies of God to Israel and his own obligation as the guardian and the leader of the chosen people. Anga asingakwanise, anga asina leadership quality. He could not stand for anything.

were doing whatever they want in Israel. If you continue ukaenda paragraph 2 yeah, page 115 paragraph 2 inoti under the, uh, the uh, blighting influence of Ab's rule Israel wandered far from the living God because paa pasina munhu anogona kumira achidirecta Israel Israel yakaita kuend far

pamba pasina reverence you know there was a time when even in churches you hear vanhu vachitaura kuti walk softly in the sanctuary ndozvaidzidziswa walk softly in the sanctuary vanhu vachiziva kuti topinda muimba yamwari now people uh, they will be doing whatsapp facebook church vachicommunicata vachiita sei there's too much, too much comic on the pulpit even on the church

Images of Balaam, of Balaam and Ashoreth were everywhere to be seen. Pese pawaenda, kwese Israel waona mashrines akasimudzwa like what we see today. Shrines are everywhere. Nzvimbo dzakakwirira dziri kuvakwa navaprofita venhema. Idolatrous tem eh, temples and uh, consecrated groves wherein were worshipped, the work of men's hands were multiplied. The air was polluted with the smoke of the sacrifice over to false gods. Hills and vale, and, and vale responded with the drunkenness cry of hidden priesthood, who sacrificed to the sun, moon, and stars. vanhu vakanga vakunamata zvisikwa zuva mwedzi nenyeredzi masacrifices akanga achiitwa to false gods munhu anomira asina mwari vanhu vachimuomberera vachinatsoziva kuti zvaari kuita zviri eh, not in standard zviri not in harmony with the word of god vari vachimuombera amen mazorowa manje haa muri kugona this is creative asi munhu asiri muprinciple yamwari so ndozvaiitika patime iyi jezebel was the perpetrator now let's look as we finish the character of jezebel i want to go pana first kings 21 uh, ah, now we see ndo pakaurayiwa nabhoti mujezeri we know kuti ahab anga aita approach um, nabhoti mujezeri anga aine munda wanga uri pajezeri munda wanga uri pedyo neimba yake ahab akati ndipe munda uyu nokuti uri pedyo neimba yangu ndakuita munda wemavheji ndakuita munda wemakabeji uye akatarisa value yemazambiringa akati mwari ngaandibetsere ndikunyime munda nekuti inhaka yemadzibaba vangu apa akanga achiziva kuti bhuku ralevitikas rakati nhaka haitengeswe nekuti mukomana wechechi akaenda akanorara mubedroom jezebel akamuona akarara lets see zvakaitwa najezebel pavakauraya nabhoti mujezeri First Kings kuenda verse 7 inoti zvino Isabel mukadzi wake akati kwaari, ko hamuzivi munobata ushe here pakati paIsraeri? Mukai mudye, mwoyo wenyu ufare, nekuti ini ndichakupai munda wamuzambiringa waNabhoti muJezeri. Listen to this evil woman. Hanzi ini ndinokupai munda, mukai mudye mufare. Unopa sei munda wakarambidzwa naMwari? jezebel haana basa nekuti zvakataura namwari chii anoti zvandinoda indo zvichaitika akaenda mberi saka chii chakaitika yona strategy yakaita naizvo akanyora mwadhi nezita raahabhu akasimbisa nechisimbiso chake akatuma mwadhidzi kuvakuru nekumachinda vaya muguta rake vakanga vagere nanaboti because ivo ndovanga vari leadership kureva kuti vakuita zvavanoda controlling even malocal churches taking everything to themselves vakanyora tsamba kuna maelders vakuru vaipinda naboti tsamba yabva kuvakuru pamwe hadipa pakanzi chii yagamuchirwa naelder yanga yakanyenwa dii yanga yakanyorwa ichinzi tarai musi vokutsanya nawo Mokwidza Nabhoti pakati pevanhu, morayira vanhu two vakaipa, vanhu vaviri vakasoipa, vomira pamberi pake vomupupurira nhema vachiti, iwe Nabhoti wakatuka Mwari namambo, ipapo moenda naye kunze kweguta mumutake nemabwe afe. Ah. Euda vakarisiva tsamba yabva kuvakuru zvataurwa vhesi yati jezebheri akanyora tsamba achishandisa zita raahabhu jezebheri ndiye ari kunyora ari kuseri haaoneke ahabhu paanoonekwa pamberi paisraeri zvaari kutaura zvese ipfungwa dzajezebheri yakarisivwa nemaelders mweya mumadhiri clear tsvakai vanhu two vanonyepa vomira pamberi pechechi vorevera nhema abo nabhodhi kuti akatuka mwari namambo kana madaro movhota kubhodhi kuti atakwe nemabwe afe saka vanhu vakanga vachiimba musi uyu nguva yekuti vanhu vada kuenda kudivine euda vakanga vakati pamusoro yevana vamwari toda kutenda ndinokumbira vanhu tu vanonyepa tisangane pasera sasa richiimbisirwa idu chimbirwa zvinoteera yeweyo yati ndokumbirawo pamusoro iyi hatina zvatoda kutaura tsamba yabva kuvakuru ndozvataurwa sezvamunosiita imi sisi jeni namukoma joe ndoda kuti kana mangopinda mukati umu mungonyepa zvaka zvamunganyepa kuti mukoma naboti makavanzwa vachituka mwari namambo leadership vakashora leadership vakati leadership haisi kuigona basa zvaka zvamungangonyepa toda kutenda chii chichiimbisirwa eh, pamusoro yevana vamwari tingori nenyaya diki diki yatoda kuita munaboti mujezeri muranda wamwari akanga akagarawo muservice tine emergency ndokumbirawo maboard meeting maboard members ese tisangane masere right maboard members eh, its in emergency yabva kuvakuru ndozvatanyorerwa itsamba yatanyorerwa hapana zvatinotaura tichaita kuti mukomana boti vanyeperwe mukati umu isi toda kuvhota kuti vafe musandibvunza kuti zvafamba sei zvabva kuvakuru saka ngatipindeni mukati tiimbisiro kuchu kuchu kuchu vanhu vari busy neservice ichiimbiswa pamusoro wevana vamwari chiradziro chedu chekutanga ndechekuti jesus is coming tisati aenda mberi nezvidaidziro tingori nenyaya yadikidiki yatinoda kuti tiatendi ndokumbirawo eh, mukoma jo mutange kusimuka mutaure zvamakasangana nazvo pakati peviki eh, pamusoro isangano ramwari ah, zvinosiririsa wena midweek was very terrible I was moving around mastreets umu sezvatinongosita ende andakato neshungu dzekuda kubata vhangeri ndandakatakura great controversy rangu ndakakutaura kuti kune vanhu vanofamba vatakura great controversy varivo great controversy yacho mukomana apo tisimukai mukomana apo tindakawaona ndakasangana navo pamusika vakashoropodza leadership vapedza vakatukirira mwari sister jane vanogona kundipupura pamusoro yevana vamwari ishuwa ichokwadi ndakanyara singaiti nevamwe vatinotengesa navo ikoko vakatobvunza kuti munopinda navo here avo zvekunyepa zvega zvega chechi ichiziva kuti nabhoti munhu wamwari ari kunyeperwa tanzwa zvataurwa bhodhi ragara pasi rikavhota kune zvakaitika izvi midwiki nabhoti anofanira kutakwa nemabwafi Pane anosekenda here? Seconded. All in favor. Toda kutenda mukomana boti wachaimbisirwa zvawo wachienda kunotakwa nemabwe. Body relief. Mabhodhi aigara nguva iyi vachiziva kuti nabot is a righteous man murume uyo haana chakaipa chaanoita what he do he does he stand for the name jehovha anomirira zita ramwari ndo raanomirira bedzi ndoraanda kumirira akanyima ahabhu munda sezvakataurwa nerugwaro vachizviziva they could not do anything because jezebel and ahabhu they were becoming too powerful israel yaitya mwari akati kana mabody are this evil to that level elijah must come to rebuke that spirit to confront them hakuna aida kukonfranta mweya waahabhu najezebel vanhu vaitya It was only Elijah anonzi akanomira pamberi pawakati naJehovha wandimire pamberi pake. Hakuchave nemvura kana dova kusvikira indareva. Powerful man of God. Judge the character of Elijah. Himself facing these evil um, spirits. Dzaa dziri muna Ahab naJezebel. Naboth was killed. Ahab was manipulated. By Jezebel aimanipulata system ari kuseri kwayo achiicontrola because she was powerful she was a powerful woman aityisa jezebel so these are some of the things you find uh, fascinating uh, chimwe chaitwa najezebel now you see kuti jezebel um, time yekuti achiurayiwa ah, yakanga yakwana and now jehu was sent to kill him to kill her then anoti batiro jezebel akufanira kufa jezebel yanga yasara iri shirikadzi but still achingokondorola chechi ari shirikadzi kudaro ngatinzwe as we finish uh, second kings 9 verse 22 inoti zvino joramu akati achiona jehu akati kune rugare here nhai jehu jehu akanga achiuya joramu mwanakomana wajezebel akaona jezebel jehu jehu achiuya aine mabhiza aine varwi akanosangana naye akati kune rugare here zvawauya jezeri jewa akati rugare rwei rwaunondibvunza nhasi rugare rwei kana ufeve hwamai vako jezebel neuroyi hwavo huchiripo uzhinji hwakadai mai vako imhombwe mai vako muroyi koti jezebel pakati paisraeri anga azadza upombwe anga azadza uroyi totaura zuva ranasi ndiwo mweya wauraya sangano mazuva ekupedzisira mweya wauroyi varoyi vanenge vakazara muchechi kana vazara kudaro vatambanuka varoyi elijah must come to rebuild that spirit mweya weupombwe mukoma pana pasingataurwe vatendi vanetesa chechi noupombwe so terrible and so sad kuti vanhu vanonga vachiita upombwe mweya wamazuva kupesira jezebel anoonekwa mubhuku rarevelation chapter 2 verse 20 asi handifanire nechinhu ichi kwauri kuti unotendera uya mukadzi jezebel anozviita muprofitakadzi uye anodzidzisa dzidziso dzakatsauka pavaranda vangu kuti vaite upombwe nekudya zvakabayirwa zvifananidzo spirit of jezebel inoda kudya ida upombwe varanda vamwari vacho vafanira kunge vachibata basa vanoneteswa naye vanonge vakamburiswa najezebel chechi nekusanzwisisa pfungwa iyi inopinda muzvinhu izvi pamazuva ekupesera thats why elijah must come to stand this is uh, very important saka eh, jora makabayiwa nemuseve da kuti tiverenge vhesi redu rekupedzisira uh, second kings uh, chapter 9 verse number 30 second kings 9 verse 30 it's a very powerful verse saka you see joram akabayiwa nemuseve pakanzi rugare rwuya anzi kutama najehu uri kutama maramu notoyabda kutoseka zvenyu vakomana vaitora zvinhu zvamwari personal vanga vasingatambi mari saka akaprosida kuenda unobata jezebel jezebel akaudzwa kuti hokoyo mfana akatsamwa unoparara apa second kings 9 eh, verse 30 the other character of jezebel zvino jehu wakati achisvika jezeri jezebel akazvinzwa aha akazodza kumeso kwake akashongedza musoro wake akatarira nepahwindo havana chavanzwa dai maiverenga zvakanaka inoti akazodza kumeso kwake neface powder akaisa wifi yebrazilian mumusoro make akadongora nepahwindo nekuti yanga iri mhombwe ka akati mupfana handinetse ndomugadzirira kumeso ndinobvisa tsiye ndese dzimwe dzekudronga chikiti chikutengeswa pabhora ndichamuisira nzwara akagadzira manails spirit of jezebel fake nails now everywhere even in this church zvinhu zvataa tisingaiti manews vanonga kuti mafake news ende ukaenda kumachechi ane mweya waahabhu najezebel vanhu iyo vanenge vakazara varimo they are being uploaded vachinzi siyai vanhu mwari anoda vese they are not rebuked kana chechi ikasvika ipapo elijah must come to rebuke that spirit kuti no Enough is enough. Handi isusu, handi zvedu. Zviri kuitwa nemweya waJezebel naapo nevaprofita venhema vanomira mapulpits vachisupporta these abominations. They must be stopped by Elijah. He is the only power that can do that. It's that's the only spirit that they can accomplish and prepare people. Kana mweya ikasimuka iri mitatu

as things are changing even in this church yakapiwa this wonderful truth as this church even now collecting abominations ichisanganisa mwari wechokwadi namwari wenhema ichitora zvinhu izvi mwari achifanira kunamata mweya nemuzvokwadi elijah should become and stand on the pulpit preaching righteousness kuparidza kururama without fear or favor eria anofanira kuuya ah najezebel nevaprofita nema vano they must be defeated so mwari ngaavo mune kuti eria akauya akamira pamberi paisrael akaita basa raanofanira kuita weare going to have that powerful episode when elijah stood for what was right and Israel was redeemed. Mwari kudenga atiitire zvakanaka atikomborere as we wait and follow the whole process. Let's trust in the name Jehovah. Akasarurama ngaave panzira yake atange kufamba zvakanaka. Vanonzwa vachiratsika ngavatende kuti ndiMwari anotishandira panguva yedu pamazuva edu kuti vatize zvakaipa vadzokere munzira yaJehovha. Tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. ndiwo nguva yacho nhasi kana uchinzwa shoko rake usaomesa mwoyo wako god's final call to human beings ndozvikuitwa namwari ngatisinzirei tinamate baba wakudenga muponesi jesu namweya mutsvene ari pakati pedu tinokutendai munotishanyirawo mumazuva edu kuti mutaure nesu yakwana nguva yekuti vanakomana vavanhu vaziviswe kwavanofanira kuenda vana kugadzirira vagadzirire mweya yetsvina iri pakati pedu inofanira kutama nezita rajesu now its the high time the great giant inofanira kumutswa papahope tiona vanomira nekuti parabo inoti loud cry ichaitwa kuti mukai chikomba chaakuuya ndiyo inguva kuti vakachenjera vachimira vakabata mafuta kuti nyika izive kuti mwari ndiye anobata ushe pakati pavanakomana vavanhu god is still in control the devil will be defeated thats the gospel thats the good news mutiitire nyasha as we wait for another episode yamuchataura nesu muzita rajesu tanamata amen until we meet again god bless you